nigeria president tinubu give money for basketball players. na lie no be the information that we first information na tanzania. tanzania. second information na tinubu nigerian president uh, third information na mark breeze okay. number four information

He wan go make some kind of way for go make so. The woman when a Tanzania president they call it say Samia uh, Suhulu. He don't talk say no foreigner no go open small business for Tanzania now. Say that business then eh, now for people wey dey for Tanzania. He don't open e say the people wey dey open saloon, where they open place for transfer money, where they open small company them. for uh, say make dem begin clean place wipe place all that kind of thing dem e be tanzania now e no dey possible the only thing wey dey possible for tanzania now na for do different different business e don call the measure say business licensing na e dey make of the e dey prohibit e say prohibition of business activities for non-citizens so that order now e say na for protect entrepreneurship for tanzania uh, foreigners dey contest am But Tanzania people dey dey glad for the measures. We hope say uh, e go help say make e give work for Tanzania people dem. As he don talk, any man e dey vote him own law for a country, any man e know uh, the way wey e neck dey carry him head with am. So if he don decide so, ah, no be we go just watch am. Wetin we go do?

And now we talk about Nigeria. Yes. Uh, yes. Après ce quoi? Nigeria President Tinubu give money for basketball players. Voila! And now we talk about Nigeria. Nigerian President Tinubu give money for for basketball players. No, you don't talk correct. Okay. Why you feel like say you not talk and correct? Why you feel like say you should not say your skin is shake, say they say I'm not talk and correct? You dey you dey that picking way you do something they say they, they say say say say aha no do I'm fine and the two don't talk say say the way they talk say say no you do I'm fine. Now the Nigerian president Tinubu last week we talk about

that 56 million they go give them plot so they go go home rich and so congratulations for that girl dem wey dey win afro basket for cote d'ivoire na the fifth consecutive time this way they dey win that afro basket for cote d'ivoire na so i hear the thing so nigeria dem na dem dey control africa wey we talk about female

Eko, uh, first uh, well, first vice president for federation for Cameroon Football Federation. Mabis go fake food for go get list for player then way they go play match against uh, Cap Verde and then they go play match against Etswani for September. I'm say next month na qualifier for World Cup two thousand and twenty-six next year for canada for mexico and for america so magri don give the list secretary general don talk with e bin go with e assistant mununga e go with christophe manouvre that uh, white man wey na pre preparateur physique for uh, indomitable lion he, he said the two vex me na say the manager waka with e short knicker go inside bb office with short knicker next time i hope say they go drive him he go dress correctly before they enter that kind of office because you no fit do that kind of thing for for that side wey he comot he dey can do am for Cameroon they just permit him make he continue for do that nonsense so uh, you get for respect uh, office the way you wan enter any my office you suppose for respect am e be very very important so Mr. Man next time you get for respect people dem respect the way they dey pass no be give do that kind of thing wey you dey do am so I don see am the thing no hold me so tey Then I talk say this so if I not talk the one, it go just make I say I never see him. Then I don't see him, so I talk my own. Mr. Man, be very careful. Um, uh, no be give make I like say you get for respect Fika Food, respect Secretary General for Fika Food, respect the office. Now so it happen. You see how we Mark Breeze he wear clothes, wear trouser. You see how we Mununga wear clothes, wear trouser. He come begin wey he own that kind of ojo begin make Alexei wan begin disrespect. The thing vex me plenty. And then uh, Celine Eko too, he advise Mark Breeze. He give small small advice for Mark Breeze. Hopefully say Mark Breeze, he don hear that advice for Celine Eko and then he don co- understand now say that him mama na ngulungwete, that wulu wulu wey be wan begin make am, may he forget am because if he continue, man no know, man no know.

Uh, plenty, plenty players dem be Dede. Uh, Etobi Dede. So Etobi na the spokesperson for all that player dem. They go, re- they will go meet up with president for Burkina Faso, Ibrahim Traore. They go best song Guy Mayo. They go best song too. They na coach for their team. He try for eh, tink, tink, tink, tink. Uh, Samuel Eto'o small. They play the ball.

ILS Juve na Egira Paso Eto score am. Adebayo dem dey play and the thing go fine fine. So president for Federation for Cameroon football, their head ahead, he dey only score, he dey only uh, dey shine the goal. And then for fee, na so Burkina Faso people then they shout the name, Eto, Eto, Eto, Eto, Eto. That means say happiness for people they will see Eto for that

They don fix am so the stadium don be now na for way wey e correct now for receive international matches dem for that side for Burkina Faso. Kosi say Paul Biya must go. Yes, Kosi don talk say Paul Biya don overstay for power. He say Anglophone crisis only go before before for Sikadi Palava power tussle. Say e don reach na time wey Paul Biya again for comot for power na Kosi e talk that talk. Any people dem pay make they pay they not make their reaction. Any man dey with his reaction, mix reaction. But the truth for the matter na say Kosi don talk him mind and na pity wey plenty plenty people dey dey think. Plenty people for the country dey dey think the thing wey Kosi don think am. Una no fit get pe- person person wey wan be candidate. for constitutional council e no go e dey send letter go talk say e be very occupied for announce am say na e be candidate e no fit announce am no nothing no dey wey e show say na e dey talk say e wan be candidate na the only uh, minister dem all the one dem dey active theirself dem dey make na dem dey wan protect and na dem wan enter for there so cameroon no just turn na some kind thing wey uh, the way we dey look am no the thing just dey for the way the thing dey but one day be one day suffer go finish.